karibu tena gũkũ gwa kikuyu daily news na ikorwo mũgeni tuĩka wa gũ subscribe nĩguo tũnyitanĩre na thengio rekei tũtige gũtuĩra andũ aya na marakara ici ti ciugo ciakwa ona kana mũrũgamo witũ, ĩndĩ nĩ mĩario ya Njeri wa Muigai finally akĩaria ndeto ciĩgiĩ Triza wa Mũraya na ever since Triza Karangũ atabania igongona rĩake rĩu, akoretwo agĩtũngio marakara, ciugo ona kũmenwo nĩ gĩkundi kĩmwe gũkũ ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria, ũũ nĩ kũrũmĩrĩra turn of events. mũthĩ ũcio harĩa namba nene ya mabans make Never Expect It Riza gũkorwo agĩcokanwo na mũthuri wake mũini Karangũ wa Mũraya harĩa makoretwo makĩrekereria mbica ciao me hamwe even tũthenema twao magĩkenera gĩko kĩrĩa gĩthiĩte na mbere kwenjera marakara kũrĩ gĩkundi kĩmwe kĩa mabans make arĩa maremetwo nginya nĩ gũkirĩrĩria ndeto ĩno na kũria Triza directly akorwo akĩmacokeria marakara mao oho na maithori mao kuona Triza rĩrĩa agĩũkire ng'enda-inĩ okire na maithori ruo na nguraro cia ngoro yake harĩa arĩrithirie ma fans make arĩa mamũiyũkirie na oho kwĩranĩra kũrũgama nake no matter what. Ĩndĩ immediately after the event Triza left a huge section of her fans megegeire after ke gũcokanwo oho na kũ defend Karangũ ũndũ ũrĩa watigire amwe a ma fans make marĩ arakaru mũno harĩa Triza rĩu onake eyumĩrĩtie na gũtarĩria ũrĩa aiguire thutha wa gũkĩrĩrwo nĩ Akenya akiuga ndarĩ oĩ gũkũ social media andũ no makuonie wendo macoke makũgarũrũke na gũkũrumia online akiuga rĩu thutha ũyũ acoka e mũmĩrĩru ĩndĩ Njeri wa Mũigai nĩ aingĩrĩire ndeto ĩno akĩaria and mostly akĩ address situation ya Triza na marakara marĩa mena mafans make Njeri akiuga Triza arĩ o thabarĩ-inĩ yake ya kũhona and actually ithuĩ mafans ma Triza we are the one who needs to give Triza time yake ya kũheal which is a process na nĩoyaga even more than 10 years kũhiĩra Njeri akiuga she experienced the same situation na mafans make arĩa mamũragia amacokerie marakara mao thutha wake kuonekana me hamwe na mũthuri wake Mũigai wa Njoroge kiumia kĩmwe tu thutha wake kwanĩrĩra gwa Kameme atĩ she is no longer married anymore akĩnote atĩ rĩrĩa Triza akahona no agoka kwaria ndeto ĩno and by that time Triza akorwo wa kũhona

nĩ kũgurara na hĩndĩ ciothe ũkĩigua ruo nĩ ũndũ wa mũndũ nĩ ũmwendete ndũiguaga ruo ũtigĩte kwenda mũndũ koguo rĩ saini ona nini tu ya mũndũ ũcio gũgũtuĩkĩra kĩrĩa wanerirĩria nĩ ĩgũcokanagĩrĩria andũ nĩ mat- matigatwĩre kairĩtu kau she's just doing ũrĩa mũndũ nomo ekaga nĩ kũrĩ ũhoro ũcio wĩ public Nĩ tondũ rĩrĩ waumire tene waumire mbere tarĩu ũguo we watũhe ũhoro wa Kwaki na ng'ombe gwaku rĩ? Gwaku nĩ kũrĩ ng'ombe baithe ngana nĩ ngũkũ. Nĩ ngũkũ. Kwaki na ndoa yake rĩ? Aũheanire 12 years later. I know eh. Na Ũhoro ũcio warĩkia kũũheana-rĩ, Mm. mwacokire mũkĩharũrũka na Ivaca gũtwara mwana thukuru. Ĩ, andũ makĩrigwo Mũkĩhũrwo atĩrĩrĩ, mbica. Andũ makĩrigwo atĩrĩrĩ, tũkĩrĩ arakaru. "Ĩ, tũ- tũrĩ arakaru nĩ Tondũ o macokire mĩaka ikũmi na ĩrĩ thutha, Tondũ- inyuĩ nĩ mũhonire na mwĩ sawa, Eh. nĩ mwahũrwo mbica nĩ mwaposti, nĩ mweka mbathi ndĩ mwĩkĩrĩte nguo ihanaine. Andũ ti akenu. makĩrigwo tu- nĩ hau nĩho makaricirika gokagĩra

Ĩ nĩ mũĩ kwendia gatwararĩte nawe kwendia ndirikana kwendia njĩraga tũrateirwo ngarigwo atĩ rĩrĩa wahikĩte tũrarĩ na nĩ ndamũteithirie gũteo reke ndĩmwĩre wona kwakina ng'ombe ũyũ ĩno njerũ

ndarĩrie kanyamũ gaka kagũire rĩ nĩ pati ya mwĩrĩ waku no kĩronda gĩkĩhona rĩ gatitigagwo ke mwĩrĩ-inĩ waku nĩ kagũaga ko kene ko kene gakagũa Gakeruta. ĩ, gakeruta Mm. koguo kũhona nĩ maita merĩ nĩ kũrĩ kũhona no na pati ya mwĩrĩ ĩgatigwo mwĩrĩ-inĩ na nĩ kũrĩ kũhona na pati ya mwĩrĩ ĩkagwa nja every healing nĩ kũrĩ kĩndũ kĩgũaga Mhm. kana gĩgatigara Mm. mũciĩ ta ũyũ wakwa ngina ng'ombe rĩ no ũhil macoke Mhm. kana o heal matigane Mm. give it time Sure. na mũtigateng'erie process wathiĩ gũteng'eria kanyamũ kau ũkaruta rĩ mũndũ na kĩronda gĩkĩ Mhm. reke kegũithie na kĩrĩa gĩgũtigara gĩtigare which is very okay grace and again no nyogere njuge atĩrĩrĩ andũ aya nĩtũtige kũmatura na maraka Mm, mabiũ tondũ rĩrĩ aya arakaru Mm, tondũ rĩrĩ mararakario nĩ rĩrĩ kĩrĩa maneirwo rĩ tikĩo mabatiĩ kũnengerwo niĩ kĩrĩa ndamaneire rĩ maneirwo kĩronda niĩ ndamaneire kĩrema exactly and the reason why mwanjĩra nĩ mũrenda marakara manyu ndĩmũcokerie tondũ ndoka ndauga kwa njorua ya kothi not anymore yes one week later ĩno mbica ya gũtwara mwana cukuru that is that is what has been happening It-

Oh, aigua yeah. tarĩ o Mm. ĩngĩhonia kĩronda kĩrĩkũ? Yacoka yarwara. ateng'era Ate- rĩu nĩ- ateng'erete kĩ- ndawa-inĩ nĩkĩo mũrarakara ona kĩarĩ o bara agenda Ndamaka nda- ndawa ndoĩ ndoĩ ona harĩa akahonera nĩ akamũhe maumĩrĩra ndoĩ nĩ tondũ ndoĩ wũi ngai ahana tani mĩaka ikũmi na ĩtano wũi ngai wũi maĩ Kikuyu Daily News subscribe.